Pryd ddechreuoch chi'r label? Ym ar Ionawr y Deuddegfad 1988 yn yr union ystafell yma 'da ni'n sefyll ni rwan. Iste ni rwan. Ia, iste ni rwan. O ia, be shwt? Pam? Yym wel nath odda ni'n grando ar Bamboo odda ni fore Sadwrn. Ia. Yym ma' ma' 'na rei pobol yn gwrando arno felly. Do. Ag yy nathon ni benderfynu... Un. Ia dau ella. Dau. Ag yy nathon ni benderfynu baswn ni'n i ddechra yn gneud casets efo ni i Rosser. Ie. Lle ma'r cartref allan fan hyn. A wedyn nethon ni benderfynu ehangu'r peth yn bellach drw neud yym label recordio yn gyffredinol. So Neil Rosser yw'r artist cynta ar eich label chi? Ie. Pwy arall dych chi eisiau ar y label wedyn? Yym wel ma' da ni 'di lei- leinio petha fyny yn yr wythnosa a'r misoedd nesa 'lly. Big signing ydi. Yym y big signing ydi Tynal Tywyll. M-hm. 'Dan ni'n ca'l yym ryw fath o gaset compilation onyn nw 'lly. Ai sesiyne cynnar nw? Sesiyne cynnar caneuon cynnar nw. a 200 view wedyn ma' 'na ryw ddeg can ar hwnna. Mi fyddwn ni'n gwe- gwerthu am bris rhesymol iawn. 'Da ni'm yn siŵr iawn ta faint ond yym mi fydd o'n rhesymol. O's 'da chi bolisi o ga'l pobol ar y label neu jyst unrhyw un? Na wel... Ma' rai' ni licio n'w. ...nathon ni neud ie wel ma' rai' ni licio n'w. Ie. A nathon ni neud set mewn tywyll bennaf er mwyn codi arian er mwyn ca'l neud record. Hmm. Gynnon ni Ee Pee efo grŵp o'r enw Arfer Anfed. Mynd â'r allan erbyn y Steddfod. So, maen nhw'n lleol yn dyn nhw? Maen nhw'n lleol, maen nhw'n Aberystwyth. Ond yn gobeithio bydd yr pres da ni'n gael oddi ar bootleg Tron Tywyll yn talu, wel rhannol dalu nag am yr EP. Na pan da ni'n neud o. Ond ar wahan i hynna, polisi o gael grŵp ifanc sy'n dweud y gwir. Os yeah. ni'n cael cyfle recordio o blaen. Ar y cyfle iddyn nhw. Chi'n meddwl bydd, bydd gwasgu arno chi i gael um, well, mwy o, er mwyn cael mwy o arian, bydd chi'n wylio am bobl sy'n gwerthu neu be? O gobeithio wneith pethau stwff fel ni'n rhosog ar rawd werthu. Yym drwy ni roid y sylw iddo fo ga'l ei chware radio ag yn y blaen gobeithio neith o werthu. Hynny ydan ni'm isio jyst... A wedyn 'dan ni'n dos- dosbarthu peta'n hunan 'lly. Ie. O gwmpas y yr Cymru i gyd felly does gynno ddim esgus i ddeud fydden nhw'n ca'l gafal ar y... Ie. ...casét wedyn ma'r peth yn gweithio allan 'lly bo' ni'n r- ddechra'n roid o ar y radio a wedyn bo' ni'n ca'l sylw wedyn os 'di pobol licio fo wedyn yna ma' ynna'n awgrymu gobeithio. Be' chi'n meddwl o sefyllfa recordio yng Nghymru a shwt y'ch chi'n gweld y'ch hunan yn ffitio mewn iddo? Wel yym ar y pryd elle ma' petha 'di ca'l 'u 'u canoli rŵan ym Mangor ella yng Nghaerdydd. Hmm. Wedyn 'dan ni'n tyn- yn torri allan o'r mold yna ella ag o'r mold yym bod pobol yn yn yn yr colega 'lly. Hmm. Torri allan o hynna 'lly a trio gwerthu n'w ledled Cymru fwy 'lly. Ie, dw i'n rhoi pwyslais arbennig ar neud yn siŵr bod y caseti ar gael ym mhob siop Gymraeg yng Nghymru. Ie. Yn ytrach bod ni jyst yn recordio fo yn gwerthu yn Pantycelyn a GMG a llefydd felly. A wedyn ella bo' ni ryw yym fath o hanner ffor ella rhwng yr grw- grwpia' sy'n recordio i sain a grwpia' sy'n recordio i'n recordio anrefn 'lly o ran yr yym ran y math o gerddoriaeth sy 'na 'lly. Ie. Ni isie ca'l amrywiaeth 'dan ni'm isie sor' of caethiwa fo i un math o gerddoriaeth. Na.

Ydy ma' dylanwad recordio Andrew ma'n debyg. Swn i'm di meddwl am y peth oni bai am recordio Andrew. Na. Bod o'n bosib i neud o 'lly. Heb heb yym incwm mawr tu ol iddi 'lly. Siŵr fod dau stiwdent gallu neu' hynna 'lly so t'mo'. Ie.